Abakristo mbuya more? Mbuya more naende? I- Imokumia, imokumia intagete kogenda ase ki? Inde ekaunti engima. Bono mpaka kera omwana, kera omogaka, kera omong'ina amoikere. Tinkorwa esadaka yane? Ekiagera abanto baminto, omojumbe mbuya mono. Ekanisa mbuya mono. Bomachoge mbuya mono. Ne parish eye iga iga omanyete tindakora nyangi. Ereri kaka Father acha otobwatani ndie Sacrament. Omogaka oyo mbuya mono. Omogaka oyo onsindigisire buya. Oirere omong'ina oye enyama, moe chilifu isato, osindigisire buya, osindigisire buya, osindigisire, omanye. Echisuda amo tebitacheti bosa, gaki tiga tokore egafa. Aterire, Kidogo, kidogo kiongozi. Ekwanire omochango one 30,000, ntigere ekwaya,

Esauri omo omama county ya ekwaya na inche nkoba are transport esiribu ikomi Niye omama Gose bono babe. Alafu naende nagamba na bishop nere komokwania ande igo bono tiga mbae story my first term inche ngokora ande second term naende nkobasaba sana mong'ere bana gochi gochi

Ase gwachete korera David president okumire sana. Moigwete baba? Mang'ana aria ontebiri ng'a ntebie fada mbuya mono naende ong'eris mia tatu ng'ekanisa eye.

Abakatekista ba Yesu tafadhali iri nabanto elifu tatu mia saba buya mono sana bono omogambi obasindigisire iga iga eeh eh e paybill e paybill ntobwate ntange e paybill eria ekanisa erinde chibesa chia omogabo moshibe bachisoe iga iga.

Former MCA Bokinonge, na inche noo ndaa ase okwariganigwa kw'omochunga oito okobia abarongo na abasani baane egesa, igo twairanete magega, togateba ng'a abarai baito baria bachorirwe, igo tokoba magega yara abwo ekianda gia ikomi. Bono barongo, Ewiki eria yaeta ntaete ngoteba ng'a mbuya mono. OCS bwa Education nigo aiga riokindo naende ogatorangeria buna abamachoge tokarua ememorandum. Aye inche nere ogosorora aiga nomaete goaka obochie buna oborombe erinde orore ebinto biria ememorandum eye twaruete nao gugokwenyakorera noarenge. Bakepasia nabi ore noe, nka gokoirwa onyonka ekiagera ogwakwa nendoro ya kegena na endororo ya gusii. Bono gaika, ngocha bare, na inche oche omosorore, na mogware kera mwana oye tang'eti kende, toche torete egento ekanisa eye aye na barongo toretere abanto Nyasae.

Nere mwamoire ebibi. Sindikise bono Omojumbe Obadia, na inche naye ngosindikise ekiagera are baito. Ku emiaka yachiire ebere toka tokare koenda etato toge Father takoreti buya. Rera rero eke tiga kwane Father ong'abere rero eraundi eye. Imbomache oge borabu ekerogo ki'abang'ina agekogenda emiaka erenga etano etano, one ta one term. Era ninto torakeigwa, toraigwe obwansu. Abang'ina tiga tokwane. Oyomo okorokwa the only one, onde ora omosubati ora oruete bombaba, aka.

Mbuya mono sana abakristo be parish ya Sengera mwe. Kanisa ya ne ekerisa kiane ne gia. Gia chitange nchibagura biang'orera amaega y'Omoiberania omosibati okorokwa Nancy Oke Omoiberania abere na matiang'i. Mbuya mono sana Nancy kwamboka omorwari bw'egetutu. Mbuya mono sana. Esiringi chilifu ikomi. Bono nainche tingogorera abana bane endagera, abache koria endagera e sports. Ogorire oretire shilingi Janet Nyimeroka Nyabwororo Vatican style shilingi elifu kumi. Ng'a ngocha korenta narenge egesima.

Mwanchire ng'a ng'ire eripoti eye straight ase president ng'a ebasi netakeiri iga? Ng'a nane namang'ana y'abanto baminto ba Nyabiore abantagete gosummarize. Lakini roche ntwachete na CS Migosi igaa Riokindo agatoa chimilion ikomi ase Kenyenya. training college. Ere buya gose ere bobe? Naende tari are last week agacha riokindo after anyekiniri koba enational school. Ere buya gose ere bobe? Agat agatotigera nororo chimilioni isano. Inwe ngoakana more ebango ase aya? Abanto baga ngoakana more ebango? Iga ekero mwaeirwe ebinto ebio. Mbobe kobwatekana ng'a ngwakana more ebango. Ninyare gochanga enyomba y'omokundekane bw'omonguru, omanyetente buna omosasiro Isakari. Abanto nigo bamenyete chinyomba chiabo chingiya, korende omosasiro Isakari ere riakonya korera ring'ana ri'Omonene ri'omonguru bw'amasakrameto. Korende tobwati nonye nakanyomba. Abanto barenge namabera, na barigo negesano kiarenge Ekurau na Babu, amo namashabiki, na abanto barenge egesa, na abande barenge kobaa ase chireti ao ao.